Tonga soa eto amin'ny Gas Tuto. Ity chaîne na YouTube ity zany a dia ni-créer-ko ho antsika Malagasy a izay manana fanontaniana. Zato isan-jato Gasy izy ity. Izany hoe amin'ny teny Gasy a, zavatra eto Madagasikara no ampianarinao a. Tutorial izany ilay izy. Tsy haiko hoe inona moa izany ilay tuto amin'ny teny vazaha fa amin'ny teny Gasy fa zay le nanoratako anazy fotsiny io de ho voalohany indrindra ny amin'ny vidéo alefako amin'ity chaîne ko ty zany an de fanontaniana be mpanontany indrindra ny izy amin'ny za za manao gaspro hoe amateur de l'informatique membre ao aho an de be mpanontany be ahoana mi télécharge jeux vidéo ahoana mi télécharge logiciel marina hoe Hatramin'ny naha maty an'i Megaupload ah, azafady fa manao misy montage ataoko ao ambadika ao dia manelingelina kely iny ah, hatramin'ny naha maty an'i Megaupload dia sahirana be tsika rehetrarehetra tsika aty amin'ny tapany ambany amin'ny globe terrestre surtout satria tsika zany tsy tsika tsy mividy zany rehefa tsika rehefa mandoa internet hanaovana connexion efa sahirana ah, de torrent mila manana torrent zany ianao an u torrent iny moa zany an azo gratuit iny tsy azo gratter fa iny zany tsy atoroko anareo eo kosa iny fa mila manao torrent ianao dia ny hangalantsika anazy an T 411 maketo amin'ny barana recherche adresse eto tsika bar d'adresse ozy izy amin'ny vazaha zay dia manao www dia quatre cent onze dia za moa zany efa manana compte ao fa nareo mila manao mila manao compte vaovao dia ahoana manao compte vaovao zany zany kosa aloha efa hain'ny olona rehetrarehetra angamba zany a créer un compte enregistrer un compte de mameno eo no mangataka adresse mail izy io an de rehefa vita le izy pseudonyme mot de passe an rehefa vita le izy de misy message alefany any amin'ny mail anao de cliquer an'iny de après mi cliquer an'iny ianao an de mametraka le mot de passe sy le adresse de rehefa mi cliquer an'iny ianao any mail any an de mipoitra ohatran'izao izy avy eo tonga de misy ohatran'ity mipoitra avy eo de manoratra ianao de ny anao zao ataoko De nenareo vao mipoitra io an de ty ratio ty ambony be satria omeny 5 giga nareo e 5 giga ho downloadevana nareo eto zany afaka mi télécharge 5 giga zany nareo ataony ohatry ny efa nandefa 5 giga zany nareo lasa 5 ty zany 5 giga nenah io tera efa nandefa 1,24 tera zany upload de 709 giga download de manome an'ity ratio ty ataony manao division reo de manome an'ity raha vao latsaky ny zero soixante latsaky ny zero soixante quinze io ratio io an zany hoe ty zany an betsaka noho ity de tsy mahazo mi télécharge ato amin'ity site ty tsony nareo nefa ny avantage n'ity site ty an de be de be mihitsy ny zavatra azonareo alaina ao raha tsy hiteny fotsiny aho hoe jeu nouveauté torrent du semaine na saute de la semaine dia misy a izy a ny fara faible mbola tsy azo alaina mbola tsisy izany tony izany hoe mbola ohatran'ny hoe tonga dia mi-click fotsiny zareo rehefa tony io dia misy, izay no dikan'ilay haine menamena tony. Dia tony seeders, rehefa betsaka ny tony izy mora kokoa ny makana azy. Fa tsy izay izany no tena hoe hanoroko anareo an'ity fa ahoana, ianareo izany tsy afaka hoe handefa upload intera izany, nefa koa nareo raha vao tratra an'ity ratio ity an, dia tapaka io. Donc izany hoe ahoana no mampiakatra an'ity ohatr'izao fikafika zany tsika gasy koa moa zany no tena fikafika io zany tsy izany na hitan'io va fa bandy akama no nanoro an'io de mila an'izay logiciel zay nareo makeo am google nareo de tapena hoe ratio master ratio master master un point neuf zay ratio master iny mampiakatra an'le mampiakatra an'ity ratio ity zany mampiakatra an'ity ohatry ny efa ny upload be dia be ianao izy izy teo ratio master point net

dia installenareo ny ratio master dia miaraka izao efa misy ratio master installé ato an ratio aiza ratio master bon ato izany aiza izany misy anazy téléchargement compressé raha sur master un point neuf ity izany no conseilleko kokoa ity un point neuf point un ity satria io ny anah mandeha dia iny izany ny tuto-ako faharoa iny iny efa amboariko ao iny ah, teo le ratio master teo iny izy iny fa mipoitra ny fanaovana azy a maka lien torrent anankiray nareo izany hoe le le fichier maitsomaitso kely ireny ny télécharge torrent indray fa zany aloha nareo amle t 411 dia avy eo iny a iny no eo, io ohatra zao ny zavatra nilaiko tao an, dia io any ny emplacement misy an'io nareo no mandeha. Dia browsena ato dia apetraka eto iny. Dia ity an upload speed an, browsena, tedavina vato iny izany. Dia ity upload speed ity an, io ilay vitesse-n'ilay andefasanareo any. Dia download speed an. ze tianareo io koa zany mampiakatra an'le an'le am'le ratio ato an désolé t 411 upload speed ty de download le upload ty an download ty de ty ataoko be dia be kokoa zany ty zany an ampiakatra an'iny fotsiny ty de atao hoe 100 pour 100 foana ty an do not stop de maka ato amin'ity advanced ty tsika de mitady ato

misokatra ny compte nao rehefa manao an'iny ianao fa za zao mahazo izay tiako rehetrarehetra ato amin'ity site ity nefa za tsy mandeha fininina izany dia asio j'aime raha ohatra ka tianao ilay zavatra nampisehoko teo dia Raha misy fanontaniana na ohatra hoe zavatra tianao ho azavaiko koa, za zany any amin'ny tena dizaine kokoa no tena manao fa mahay ihany aho, misy zavatra azoko atoro anareo ihany aho amin'ny zavatra général ny internet, dia apetraho amin'ny facebook, tuto, groupe tuto gasy.